Trump say e dey work hard to save lives for Gaza as e no dey happy to see di suffer and death wey dey happun for there and Al-Shifa hospital for northern Gaza say dem don stop work becos fuel don finish and dat one mean say many pipo go die. Na small for di tori for today be dat.

Levy tok say Trump wan make di fighting stop so dat innocent pipo no go die anyhow. Reports say Trump go meet wit Netanyahu for White House next Monday to run tok. Whereas Israel strategic affairs minister Ron Dermer, wey be Netanyahu correct padi, dey Washington dis week. E dey hold meeting wit senior officials about Gaza ceasefire, Iran and oda matas. Director of Al-Shifa Hospital for northern Gaza don tok say dem don halt service because fuel don finish. Doctor Mohammed Abu Salmiya tell reporters say dem don stop dialysis treatment and e mean say three hundred and fifty patients dey serious danger. According to am, by twelve pm di generator go off and hundreds of pipo fit die as dem no get any oda option to solve di fuel wahala. Before di war, Al-Shifa Hospital. hospital na gaza biggest hospital but israel bombardment don almost scata am finish israeli forces bin arrest abu salmiya for seven months accuse am say hamas dey use di hospital as military base over one hundred and thirty charities plus oxfam save di children and amnesty don call for israel and us backed gaza humanitarian foundation ghf to shut down Dem say over five hundred Palestinians don die and almost four thousand injure since di GHF begin work for late May afta Israel three-month blockade. Di group tok say Israeli soldiers and armed groups dey always shoot pipo wey dey find food. Israel deny say dem dey target civilians on purpose, say di GHF dey help directly without Hamas wahala. Di joint statement on Tuesday say di aid system dey force two million pipo enta overcrowded militarised zone wey no dey safe at all. UN Secretary General Antonio Guterres even call am inherently unsafe. Bifor, dem get four hundred aid points during ceasefire but GHF replace am wit just.

dey thirty six trillion dollars already. Trump even threaten to create new political party and say e go fight Republicans wey promise to cut spending but dey vote for more debt. Trump respond for Truth Social, talk say Elon dey collect heavy subsidies pass anybody and without am e for don close Tesla and waka go back to South Africa.

tok say india go welcome one big good beautiful agreement but dem still dey drag ova tins like agriculture auto parts and tariff for indian steel india officials don ex ten d dia stay for washington to continue di tok but india dey draw big red lines to protect dia farm and dairy sector while us dey push make india open up market impact more. Ajay Srivastava from Global Trade Research Initiative talk say di next seven days go show if dem go manage do small mini deal or waka comot for now. At least thirty-four pipo don die afta big fire burn pharmaceutical factories for Telangana, southern India. Di blast happun on Monday during work hours for Sigashi Industry Unit. Senior police officer, Paritosh Pankaj tok say dem don carry thirty one bodies from di debris, three odas die for hospital. Around sixty pipo dey inside wen di building collapse. Many of di workers na migrants from Jharkhand, Odisha bihar uttar pradesh and west bengal police don open case against di factory management afta victim son report di company tok say dem go shut di plant for ninety days to fix di damage dem dey produce microcrystalline cellulose there wey dem use for drugs cosmetics and food rescue officials tell reporters say pressure for di spray dryer plus fine dust chemicals make di last worst. At least 25 people dey hospital with burns and injuries. Some inhale bad fumes. Rescue teams still dey clear debris. Dem no sure if people still dey trapped. Authorities dey use DNA test to identify the burnt bodies. Telangana state government and Prime Minister Narendra Modi don express condolence. Modi announce 200,000 rupees compensation for each dead compensation for each dead pesin family and fifty thousand rupees for di injured pipo. Manila Mayor Francis Kom Damogoso don warn say di city fit face health emergency because plenty dirty wey dem neva collect plenty dirty dey wey dem neva collect. E beg nearly two million residents make dem hold dia dirty for house small as di city dey find new waste collectors. Di two companies wey dey pack rubbish bifor, Phil Eco and Metro Ways don kwaka comot say di city dey owe dem K four hundred million, one old contractor Leone tok say dem still dey owe am over K five hundred and sixty million. Zoma Goso wey pipo sabi as Isco Moreno say e even beg Leone make dem start work again for free. E tok say di uncollected rubbish dey dangerous to old pipo, sick pipo and shildren becos insects dey carry germs enta food. food. E don ask di city council make dem declare health emergency quick. On Tuesday morning, e lead workers to wash downtown Manila wit water and soap from fire trucks. Damagoso don try clean di city before wen e be mayor between twenty nineteen and twenty twenty two and dat time e even mistakenly match human waste as e dey clean monument. Although e popular for di clean-up, e lose presidential election for Ferdinand Marcos Jr. for 2022. Now e promise say dem no go stop to watch di streets until everything dey clean. Police for Singapore don get power to hold pipo bank account and block money transfer if dem suspect say di pesin dey fall for scam. Di new protection from Scams Act start on Tuesday. Government tok say e dey common for victims to ignore warnings say dem dey scammed. Di law go help stop pipo from to lose big money, scams for Singapore don reach record one point one billion dollars for twenty twenty four. Under di new law, police fit tell bank make dem block transactions or stop pesin from using ATM and credit if dem believe say scam dey happen, even if di pesin no agree. Di pesin fit still use di money for daily expenses but police go decide how. Di Ministry of Home Affairs say police fit hold di account for thirty days at a time wit chance to extend five times if need dey. Some MPs don tok say di law too dey intrusive but supporters say e go protect pipo from heavy losses. Govment say dem go only use am as last resort wen tok don fail. Scam cases for Singapore don jump from fifteen thousand, six hundred for twenty twenty to over fifty thousand for twenty twenty four. Dem include job scam, investment wahala, e-commerce fraud and online love scams. And di last one for today, Thailand Constitutional Court don suspend Prime Minister Paetongtarn Shinawatra because of leaked phone call with former Cambodian leader Hun Sen. For the call, she call am uncle and criticize one Thai military commander wey make people vex and push petition to remove her. The court vote seven to two to suspend her as dem dey check the case

She go be di second few Thai prime minister wey dem go sack since last August wen Srettha Thavisin lose im position because e appoint ex-convict lawyer as minister. Paetongtarn, wey be Thaksin Shinawatra pikin, na Thailand youngest leader and second woman to be Prime Minister afta her aunt Yingluck. Her approval rating don drop from thirty point nine percent for March to nine point two percent. She don apologise for di leaked call, tok say na negotiation style ova border wahala, but Conservative lawmakers accuse her say she dey bend for Cambodia and dey spoil Thailand ministry. Na di tori be dat for today, Anna Rebecca Guffey dey report for Pidgin Tori Global.